Laṣel n ddunit, ixef wis tmanya. Illu yemmekta-d Nuḥ, lḥiwan akked lmal merra i yellan yid-s di lbabuṛ. Illu yefka-d yiwen n waḍu, isuḍ-d di ddunit, dɣa bdan waman neqqsen. Leɛwanṣer n ddaw n tmurt akked lesdud n igenni ɣelqen, dɣa yeḥbes ugeffur s tyita. Bdan waman ttwexxiṛen si lqaɛa, ttṛuḥun neqqsen. Mi wwḍen mya u xemsin n wussan, aman neɣsen. Ass wis sebeɛṭac seg waggur wis sebɛa, lbabuṛ yers ɣef idurar n Ɛararat. Aman ttṛuḥun neqsen almi d aggur wis ɛecṛa. Ass amezwaru n waggur wis ɛecṛa, banent-d qucac n idurar. Mi wwḍen rebɛin n wussan, Nuḥ ildi ṭṭaq-nni yexdem i lbabuṛ, iserreḥ i tgerfa, tettṛuḥu teţţuɣal-d almi kkawen waman di ddunit. Iserreḥ i tetbirt iwakken ad iẓer ma neɣsen waman di lqaɛa, lameɛna titbirt-nni ur tufi ara anda ara tsers lḥafaḍ n tqejjirt-is. Tuɣal-d ɣur-s ɣer lbabuṛ, axaṭer mazal aman ɣummen ddunit meṛṛa. Iẓẓel afus-is, iṭṭef-itt-id, isekcem-itt-id ɣur-s ɣer lbabuṛ. Iṛǧa sebɛa n wussan, dɣa iserreḥ daɣen i tetbirt-nni beṛṛa i lbabuṛ. Tameddit n wass, tuɣal-d tetbirt-nni ɣur-s, tewwi-d deg uqabub-is yiwen n yifer n uzemmur d aleqqaq. S wakka i yeẓra Nuḥ belli neɣsen waman di ddunit. Irǧa sebɛa n wussan nniḍen, iserreḥ daɣen i tetbirt-nni, lameɛna ur d-tuɣal ara ɣur-s. Ass amezwaru n waggur amezwaru n useggas wis settemya u waḥed, ddunit tekkaw. Nuḥ ikkes ssqef i lbabuṛ, dɣa iwala ddunit meṛṛa tekkaw. Ass wis sebɛa u ɛecrin seg waggur wis sin, ddunit meṛṛa tekkaw. Illu ihdeṛ-d i Nuḥ, inna-yas, Ffeɣ si lbabuṛ, kečč akked tmeṭṭut-ik, Arraw-ik akked teslatin-ik, sufeɣ daɣen lḥiwan merra yellan yid-k, leḍyur, lmal akked ibelḥekkac i teddun ɣef uɛebbuḍ. Ad rwun, ad ffuktin, ad ɛemren ddunit merra. Nuḥ iffeɣ-d netta d warraw-is, tameṭṭut-is akked teslatin-is, Ffɣen-d daɣen si lbabur akken yella ṣṣenf-nsen, lḥiwan merra, ibelḥekkac merra, leḍyur merra d wayen akk yesmulḥucen di lqaɛa. Nuḥ ibna aɛalṭar i Umeɣlal, iddem-d si lmal merra yeṣfan akked leḍyur merra yeṣfan, yefka-ten d iseflawen yerɣan ɣef uɛalṭar. Ameɣlal israḥ rriḥa n iseflawen-nni, teɛǧeb-as, dɣa yenna deg wul-is, Ur ttɛawadeɣ ara ad sexḍeɣ ddunit ɣef ddemma n wemdan. Axaṭer ul n wemdan immal ɣer cceṛ si temẓi-s. Ur ttɛawadeɣ ara ad snegreɣ ayen akk yeddren am wakken i t-xedmeɣ. Ayen akk ara tekk ddunit, Azraɛ akked tmegra, asemmiḍ akked wezɣal, anebdu akked ccetwa, ass akked yiḍ, ur ḥebbsen ara.